Mũgĩkũyũ he maũndũ tũheagwo ũhoro, tũgathikĩrĩria rĩngĩ tũka dismiss kana rĩngĩ tũkauga hĩ ona ndirĩ ndaigua ũguo. No nĩ ndĩramwĩrire atĩ nĩ ndĩmũrehagĩra maũndũ marĩa ndaigua mangĩtũteithia na nĩgetha tũikare oro na ithuĩ tũhĩgĩte thĩiniĩ wa mũtũrĩre ũyũ na tũmenye ũrĩa tũgũikara. Rĩu-rĩ, hena mwanake ũraheana ũhoro mwega mũno mũno thikũ ici, na ti video ya mbere kwĩrorera, video ciake nĩ ndĩciĩrorangĩire mũno irehetwo nĩ Sammy Gitonga, na nĩ wega at least mũndũ athikĩrĩrie onokorwo nĩ sentence ithatũ eiguĩre ũrĩa mwanake ũyũ aratwarĩria, na nĩgetha tũrerania tũgũcaria ũhoro na ũhoro nginya tũmenye nĩ twateithĩka. tũteithĩke na nĩgetha tũcoke gwĩteithia oro na ithuĩ. Ndiũĩ nĩkĩĩ gĩ kĩromo-inĩ gĩakwa. So, we ũratuona mũthenya wa ũmũthĩ ũtarĩ wa tũ meet rĩngĩ, nĩ ndakũgeithia. Ndĩrakũĩhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũ subscribe na ũhihinye gakengere. na nĩgetha rĩrĩa twa upload ũkona video citũ nĩ channel njerũ na tũraigire no nginya tũmĩkũrie tũnyitanĩire na nĩgetha ĩkũre ĩcoke gũtũteithia na maũndũ maingĩ maingĩ maingĩ maingĩ tũtoĩ. Kwoguo rĩ, ta rekei tũthikĩrĩrie mwanake ũyũ maũndũ marĩa araiga. ũngĩ thia no twice right ndakora kwä ndä twahunjagia nginya na rwä mbo korwo nä gå kuoti basi ndä må gä må no na- na- na- na kå kramu

Tondũ kĩrumi kĩ, gĩa, gĩoka thĩ-rĩ, mĩigua ĩkiumĩra, na nĩkĩo ũngĩrota ũkĩgera kũndũ kwĩna mĩigua wĩ mũrume, most probably wĩkĩire ũrogi wa tĩri. So to tũthome 14. 35. Thati, 33 14. 33 14, eh? Ĩrauga atĩrĩrĩ, Na rĩrĩ, Ĩ na kĩ? thutha wa maũndũ macio Ehe. Manase agĩaka rũthingo rwa na nja. Agĩaka rũthingo rwa na nja Manase. Ĩ Oku itũũra rĩa Daudi. Mwena wa ithũĩro. Mwena wa ithũĩro. Ĩ wa Gihoni. Ndĩrenda ũnyite haha. Itũũra rĩa Daudi. Nĩwanyita the city of David? Twĩtĩre kũona dust allocation ya gũkũ. Yes. Ti Mombatha. Ĩ. The city of David. Yes. Itũũra rĩa kĩ? Ithũĩro. Ĩĩ. Ithũĩro nĩ kĩ? mwena wa ithũĩro Mwena ithũĩro nĩ kĩ na gĩthũngũ? kũrĩa riũa rĩthũaga Nĩ kũkũ west. west nĩ kũrĩa West rĩthũaga. of Giho. Gihon Giho ĩyo ũmĩnũti wega. Ĩĩ. kũu kĩanda-inĩ o nginya itonyero-inĩ rĩa rĩa kĩhingo kĩrĩa gĩtagwo kĩhingo gĩa ciũngũyũ Kĩhingo gĩa kĩũngũ nĩgetha ũmenye rĩ, Eh. kĩriganĩtie na handũ hetagwo Gihon Ĩĩ. na nĩ gĩ City of David. O hau tu no ndĩrenda ũnyite. Twenda Nĩguo. kũmenya location. Ĩĩ. Rĩu gĩtonga haha rĩ,

ya ciũngũyũ ya ciũngũyũ na twarika twanyita rĩtwa hasena nĩ kuga cast eh kana kana fighted tũikũrũka tuona rĩrĩ maretwo thoni nĩ sawa tuona thoni thĩinĩ wa ikuria kĩambĩrĩria thoni ciokire hĩndĩ ya irumi nĩ twanjĩrĩria Nĩguo. tũikũrũka rĩu tuona rĩu aya nĩ arĩa metwo the son of hated Eh. ningĩ twathiĩ ibuku rĩa akoro- ah, maũndũ ma tene wa kerĩ 33 Eh. nĩgetha tũ understand better

Na, na rũu nĩruo rũrigicĩirie bũrũri wothe wa Kushi. Kwoguo rũrigicĩirie bũrũri wa kĩ? Kushi. Kushi. Haha hena Kushi nĩoka ningĩ. Ĩĩ. Tũmenye Kushi nũ. Kushi ti Kuria. Ĩĩ. Nĩ sawa sawa. Ĩĩ. No hau kĩanda ndĩrenda ũthomere kĩndũ Ehe. kĩa, kĩa magegania mũno. Ĩĩ. Ndũgatige thiĩ na mbere. Rĩ, verse fourteen, eh? Mhm. Na rĩĩtwa rĩa rũũĩ rwa gatatũ Mhm. nĩ Hidekeli. Please, ndĩrenda ũnyite rũũĩ rwa gatatũ nĩ Hidekeli. Ehe. Hidekeli, Mhm. naruo nĩruo rũgereire mbarĩ ĩĩrĩ ĩngĩ ya bũrũri wa Ashuri. Haya, thiĩ na mbere. Na rũũĩ rwa kana, na rũũĩ rwa kana-rĩ, nĩ Farati. Rũũĩ rwa Kanya nĩ, rwa, rwa kana nĩ Farati. Ĩ! Nĩguo. Nake Jehova Ngai. Ta thiĩ rĩrĩ. Ĩ! Ndĩrenda, he kĩndũ ndĩrenda ũnyite. Ĩ! So haha-rĩ, tũroka mũndũ ũgwĩtwo kĩ? Twanyita ningĩ mũndũ ũgwĩtwo, twanyita itũũra rĩgwĩtwo Kushi. Ĩ! Kushi. Kwoguo Gihoni-rĩ, Yes. rĩatũtwara Kushi. Reke tuone Kushi nũ? Reke tuone Ku, Kuria nũ? Ĩ! O ro rũu, o ro rĩu. Ũibukuria kĩambĩrĩria. Ĩĩ. Hĩĩ, Mwathani wakwa, thengiũ. Ũndũ ũyũ nĩ mwega. Kushi, Kushi ti, ti Ethiopia? Ĩĩ, ta twambe tũthiĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria, kĩambĩrĩria ikũmi. Kĩambĩrĩria ikũmi? Ĩĩ, kĩambĩrĩria ikũmi. Ĩĩ, tondũ njiguaga andũ makiuga ũguo. Ũhorera oro rĩu. Ĩĩ, nĩtũkũmenya ũmũthĩ. Kĩambĩrĩria ikũmi, anjĩrĩria ithano. Ithano? Nguo cia kĩrathi nĩkĩrakũingĩra. Kĩambĩrĩria ikũmi, thomera kuma ithano. Hĩĩ, ũmũthĩ mũthikĩrĩria ũthikĩrĩrie no maita manana. Ikũmi kuuma ithano. Ĩĩ, no ithathatũ nĩho he kĩndũ gĩa bata. Ĩĩ, ĩroiga atĩrĩrĩ, Genesis ten from verse five, Andũ arĩa moimire thĩinĩ wa acio nĩo maagayũkanirie, nĩo maagayũkanĩire thĩ cia ndũrĩrĩ iria i hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩrĩa inene. Nĩguo. Kwoguo me, me kĩ? Me hũgũrũrũ-inĩ cia iria-inĩ rĩrĩa inene, Ĩĩ. rĩrĩa rĩ na maĩ. Andũ aya nĩ a? Igĩtuĩka mabũrũri mao. Maarĩ iria-inĩ Ĩĩ, o- ithathatũ. O andũ a mwario wao, o andũ a mwario wao, Ehe. kũringana na ũrĩa mĩhĩrĩga yao, o na ndũrĩrĩ ciao ciekũũranĩte. Aya, mũthikĩrĩrie nyita gũtũ ithathatũ. Ithathatũ rĩkauga atĩrĩrĩ, na ariũ a Hamu na aya, Ariũ ariũ a Hamu nĩ o aya wa mbere. o, na, na ariũ a Hamu nĩ, nĩ aya, Kushi, Aya, Kuria nĩoka rĩu. Kushi rĩ, nĩ mũriũ Misiri. wa Hamu. Ĩĩ. Tũthiĩ na mbere. na Misiri, Na Misiri, Misiri nĩ Egypt, ĩĩ, na Patu, na Putu, na Putu, na Putu, na Kanani. na Kanani. Kanani nĩoka rĩngĩ. Ĩĩ. Kanani. Thiĩ na thiĩ hau kĩanda. Nao ariũ a Kushi nĩ aya, Ehe, ariũ a Kuria nĩ arĩkũ? Seba, Ndamwĩta Kuria no tetagwo Kuria. Seba, ĩĩ, na Havila, Havila, na Sabita, ha, Sabita. Na Rama. Mambũnyite haha, Ĩĩ. hena Havila. Ĩĩ. Nĩgetha kamũira njokete hau, Ĩĩ. hena mũriũ wake ũretwo Havila, Ĩĩ. he bamĩrĩ-inĩ ĩno. Ĩĩ. Coka Kĩambĩrĩria igĩrĩ, Kĩambĩrĩria ngũha igĩrĩ. ikũmi na ĩmwe. Kĩambĩrĩria- Hĩndĩ tene andũ manĩmagwo kũringana na cĩtĩ, Ĩĩ. kũringana na marũĩ. Ĩĩ. Rĩu thikĩrĩria hena mũndũ wao ũretwo Havila. Ĩĩ. Thomera igĩrĩ, Kĩambĩrĩria igĩrĩ, ĩ- ikũmi na ĩmwe. ikũmi na ĩmwe. Ĩrauga atĩrĩrĩ, Ĩĩ. rĩĩtwa rĩa ũrĩa wa mbere nĩ Pisho- nĩ Pishoni. Ehe, rĩtwa rĩa rũĩ rwa mbere nĩ Pishoni. Ĩĩ, o rĩĩtwa Rĩa ũrĩa wa mbere nĩ Pishoni. Nĩguo nĩ Pishoni. Ĩĩ, na ũcio nĩguo ũrigicĩirie bũrũri wothe wa Havila. Kwoguo rũĩ rũu-rĩ, rũrigicĩirie bũrũri wa Havila. Havila nĩ twamuona haha. Kũrĩa gwĩ thahabu. Bũrũri wake-rĩ, ũkoragwo na thahabu, gold. Ĩĩ, nĩguo ũhandĩkĩrwo. Nĩguo. Na nyita haha. Yes. Nĩkĩĩ bũrũri ũyũ wĩna thahabu? Currency ya mbeca nĩ kĩĩ?

He andũ ndĩreciria no nginya tũthome Bible. No nginya tũmenye Bible ũrĩa yugĩte. Na gũthoma nĩ tũgũthoma Bible. Angĩkorwo nama nama nĩ tũgũtoria, no nginya tũthome Bible. Na nĩgetha tũmenye kiugo. We! Nĩguo ndarĩkia kũmenya. Mm. Nine twenty two irauga atĩrĩrĩ Genesis 9 verse 22 irauga na rĩrĩ Hamu ithe wa Kanaani. Hamu ithe wa Kanaani, specifically Ĩĩ. aretwo ithe wa Kaanani. Akĩona ithe njaga. Akĩona ithe njaga. Agĩthiĩ akĩĩra ariũ a nyina o eerĩ na kũu nja. Nĩguo. Nao Shemu na Jefathu makĩoya nguo, makĩigĩrĩre, makĩĩigĩrĩra, makĩĩi, Igĩrĩra ciande ciao o eerĩ, magĩthiĩ na kĩĩhutaatĩ, makĩĩhumbĩra njaga ya ithe wao, nĩguo mothiũ mao magĩgĩikara mamũhutatĩire, na matiigana kuona ithe wao njaga. Mathire na kĩhuta atĩ. Mekĩrire nguo haha cia ndainĩ ũguo, magĩcoka na thutha, magĩcoka na thutha, magĩthiĩ makĩgũithĩria baba wao, tondũ matiagĩrĩirwo nĩ kuona njaga ya ithe. Nake Nuhu akĩrĩĩũkwo nĩ ndibei, akĩmenya ũndũ ũcio mũrũwe ũcio mũnyinyi amwĩkĩte. Agĩkiuga atĩrĩ, Kaanani. Kaanani. Ũrotũũra na ndirũ. Kaanani ũrotũũra na ndirũ. Ĩĩ. Kaanoni, arauga, akiuga, Kaanani arotũũra na ndirũ, arotuĩka ndungata, o ndungata kũna ya ariũ a nyina. Thank you. Kidogo tu. Right. Nĩ kĩĩ gĩekĩka? Ithe rĩrĩa okĩra-rĩ, akora mũ, akora ũrĩa mũriũ ekire-rĩ, akĩruma mũriũ. Ndarumire mũriũ, arumire mwana wake. mwana wake Aarutire mwana. ũgwĩtwo Kanani, Ĩĩ. na akĩmũruma, akĩmwĩra arotũũra na ndirũ, Ĩĩ. na arotũũre ngombo. So, first and foremost, kĩrumi tuona thĩ yarĩkia kũrumwo nĩkĩ kĩaimĩrire? Nĩ Mĩigua. mĩigua. Na tuona kĩhingo kĩu gĩakirwo nũ? Ndĩrenda gũ- rĩu rĩu one ĩgĩ-connect. Ĩĩ. Yakirwo nĩ nũ? Nĩ ciana cia mĩigua. Nĩ ciana cia mĩigua. The sons of Thorn. Ĩĩ. Hamu rĩ, arĩkia gwĩka ũguo atuĩkire the hated. Na agĩtuĩka, tondũ nĩwe warĩ mũnini agĩtuĩka nĩwe rĩu most despised. Ĩĩ. Nĩguo, na kĩrumi gĩgĩũka raini-inĩ yake. Ciana ciake, the sons of the hated, nĩcio ciakire kĩhingo gĩkĩ. Kwoguo nĩ twarĩkia kũmenya, kũringana na ĩno yothe twarĩkia process, nĩ sawa, ciana iria ciakire kĩhingo gĩkĩ nĩ ciana cia Hamu. Na ciana cia Hamu iria ciakire nĩ twarĩkia gũciona. Na ngũcokerere rĩngĩ mũthikĩrĩria, na Bwana Gitonga mũtanora, Ngũcokia o harĩa twanjĩrĩirie. Twanjĩrĩirie ki, ibuku rĩa, rĩa Nehemiah chapter three verses three. Twamba tuona arĩa maakire metirwo the sons of the hated, kana the sons of the thorns. Yes. Twacoka twanyita thorns nĩ kĩ? Thorns nĩ kĩrumi. Kwoguo he mũndũ warumirwo. Ĩyo nĩ ya mbere twekĩra Ĩĩ, right. hau nĩ ma. Ya kerĩ-rĩ, twacoka tuona harĩa kĩhingo gĩkĩ gĩakirwo. Kihingo gĩkĩ twakĩona gĩakĩtwo in the city of David, hakuhĩ na rũĩ rwĩtagwo rwa Gihon. Twacoka tuona rũĩ rũĩ rwa Ngiho rĩ, rwakĩtwo kũ? Rũĩ rwa Ngiho twarwona thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria. Ĩĩ. Rũĩ rwa Ngiho rĩ, rũ, rũgereire mũgũnda, rũgereire land of Kush. Ĩĩ, land of Kush. Rĩu twetha Kush harĩa tũkũmuona. Kush twamũkora generation-inĩ ya ũ? Ya Hamu. Ĩĩ. Na ũririkane generation ya Hamu nĩyo yarĩ na kĩrumi. Ĩĩ, nĩguo. Na tuona Kush arĩ na ariũ angĩ a nyina. Ĩĩ. Ena mũriũ wa nyina ũgwĩtwo Kanani, na ena mũriũ ũngĩ wa nyina ũgwĩtwo Havila. Ĩĩ. Twacoka tuona Havila rĩ, Nĩ sawa. Havila warĩ mũgũnda ũrĩa warĩ na gold. Ĩĩ warĩ na gold. Na thahabu rĩ, na fetha nĩcio ikoragwo ci currency ya mbeca. Ĩĩ. Nginya hau nĩ twĩ hamwe? Twĩ hamwe biũ. Good. So, mũ. We, we, we. Niĩ ndiũĩ kana nĩ tũmĩaka. Nĩ ndĩra need grace nene mũno mũno mũno mũno. Nĩ ndĩra need grace na nĩgetha understand. Hihi we nĩ wa understand story ĩyo yothe tondũ nĩ ĩgũtũteithia mũno. Niĩ nĩ ngũ revisit. I need to listen again. Mpaka hapo I want us to understand this that the fish gate yakirwo nĩ a? Nĩ andũ arĩa ma, ma, marĩ arume. Nĩ andũ arĩa marĩ arume. Ĩĩ. Na nĩo ma controlaga fish gate. Ĩĩ. Andũ acio marĩ arume rĩ, nĩo makire fish gate kuma generation inĩ ya Hamu. Are we together? Right. Kuma generation inĩ ya Hamu kwarĩ na andũ ma, metagwo ta ta Canaan. Twanyita hau. Ĩĩ. Kwarĩ na andũ angĩ metagwo ta Akush. Kwarĩ na angĩ metagwo Egypt. Kwarĩ na angĩ metagwo, metagwo ũũ? Havila. Metagwo Havila. Eh. Na rĩu twarĩkia nginya hau, twakinyĩte nginya hau-rĩ, we have made a discovery 70% Okay. concerning this. Eh. Na nĩ kĩũria kĩrĩa ingĩgũcokeria kĩmwe tu nĩ gĩkĩ. Nĩkĩ andũ arĩa ath- aganu nĩo matheremaga? Nĩkĩ gĩtũmi? By default makoragwo manyitĩrĩire Fishgate. Nĩkĩ gĩtũmi kĩa andũ acio makorwo marĩ atheremu ũguo? na twaigua fish gate yakĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia iria Ĩĩ. nĩ sawa sawa na, gen- na, na aya othe ma inheritire j- kĩrĩa hũgũrũrũ cia iria rĩu nguonie wisdom ũrĩa ngai ekaga right wana wa isiraeli rĩ nĩkĩ isiraeli marĩ atongu ũguo ũtonga ũrĩa isiraeli menaguo ti wao actually ma inheritire kuma kwĩ a Canaanites Right? Hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli marĩ kũrĩa Misiri rĩ, maikarire Misiri mĩaka magana mana plus. Macoka mũciĩ macire mathire kũ? Mathire kũ? Mathire kũingata reke tũmone thĩinĩ kũrĩa Deuteronomy chapter 7 verses 1. Gwĩthũ mũgwanja cia Isiraeli iria ikoragwo inyitĩrĩire mbeca. Deuteronomy ĩyo ĩtagwo Ĩĩ, Deuteronomy nĩyo gũcokerithia maathani mũgwanja ĩmwe. gũcokerithia maathani mũgwanja ĩmwe ĩrauga atĩrĩrĩ Ũririkane wega, kĩhingo kĩa mbeca gĩkoragwo na mĩrango, gĩkoragwo na beams, doors, bolts and bars. Yeah. Koguo nĩ kĩhinge biũ. You need a lot of wisdom to understand Nĩguo. how to open We. and how to break these beams. Na- na- na kĩhingĩtwo nĩ andũ matarĩ ega no Kĩingĩtwo nĩ andũ matarĩ ega arĩa makoragwo makĩ- makĩnyitĩrĩire. Ĩĩ. Ĩhĩ. andũ me eh, andũ arume Genesis chapter 7 1. Ah, ah, gũcokerithia mathani 7 1. 7:1, eh? na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa jehova ngai waku agũgũkinyia bũrũri ũcio ũgũthiĩ kwĩgwatĩra ũtuĩke waku

Na Akanaani. Canaanite, nĩwamaigua rĩu. Ĩĩ. Ehe. Na Aperezi. Perizzites. Na Ahivi. Hivites. Ajebusi. Jebusites. Ndũrĩrĩ mũgwanja nene iria irĩ hinya mũno gũgũkĩra. Nĩwaigua acio? Ĩĩ. Ici nĩ ndũrĩrĩ iria ci, ciarĩ na hinya gũkĩra Isiraeli. Nĩguo. Isiraeli-rĩ, makiuma Misiri-rĩ, merirwo marathiĩ bũrũri wa kĩ? Wa iria na ũũkĩ. Right. Bũrũri wĩna iria na ũũkĩ nĩ kuonania kwĩna kĩ? Kwĩna andũ marĩmĩte bũrũri ũcio. Tondũ ngwĩciria gũkũ kwĩna iria-rĩ, ndũngĩthamĩra kũndũ na gũkorwo kwĩna iria na gũtirĩ aikari. Gũtirĩ ng'ombe, gũtirĩ andũ maigĩte ng'ombe. Koguo kĩndũ kĩa mbere, one element of fish gate is milk and the second element of fish gate is honey. Mm. Okay. Milk and honey. Milk and honey. Nĩtũrĩ, nĩtũgũci understand. This is gate, this is two. Ĩĩ. Gũtirĩ handũ mũndũ erĩtwo athiĩ iria-inĩ. Nĩguo. Na ndirakwĩra ningĩ woe iria. Ona andũ nao maiguaga na matũ mangĩ itara Eh. understand. Eh. Ta kwa rĩu ndaiga manyue ũkĩ, come on somebody. Na mekĩre ka- me- Mm, mekĩre- na mekĩre- mekĩre rĩtwa hau thĩinĩ. Ati handũ njugĩte. Eh, kana mauge Anyways, atĩrĩ. we are beginning. Wamera manyue iria na mekire ũkĩ Eh, rĩu kũigua andũ mathiĩte station ingĩ ĩrĩ no nĩ wega tondũ matiaga gĩa kwaria rĩu nĩ kũmahe gĩa kwaria Eh. rĩu gwathĩrĩria andũ manyue ũkĩ nĩgetha matũnge makiugia ũkĩ naguo wĩna ndaimu nĩ ũretwo atĩa tondũ ũkĩ ndĩkĩrĩ na majini wĩna ĩrĩkũ jini ya joke so so nyita haha irayo atiriri Yes. bũrũri ũcio wĩna iria na ũkĩ Eh. nĩkĩ ngai ekwaria ũhoro wa iria na ũkĩ and Canaanites are mentioned here why me ũkĩendane kai mwathani wakwa teithia andũ aya manyite kĩrĩa ndĩraria ũhoro wakĩ Ai, ĩno nĩ mystery gĩtonga iria na ũkĩ why me ũkĩendane why ino topic guthii nginya part most probably part 77 nigetha nigetha riu ikinye haria gatumbiri Eh, ni sawa sawa riu kwi mundu wenda guthikiria muthi na rucio atuike millionaire please it's a process It's a process. understand me ni tuguthii kahora kahora no ndi ati no gutuika millionaire ni ukunyita ngiri tu magana kidogo ni sawa Right. o tugithia na mbere ufunuo niguo urakuhe utheri tondu uthamaki wa utheri no nginya uwaki na utheri andu aria mendaga maundu mekike ri Ihenya ihenya. Reke ndĩmwĩre ũmũthĩ nyita mũhu. Coke ũnyite ĩno please. Witchcraft ĩrutaga wĩra ũguo. In witchcraft you are given solution. In spirituality, light kingdom, you are given revelation then solution. So ndũngĩheo solution hatarĩ revelation. Nĩguo. Ah, Ndĩngĩ work It ũguo. can't work. Yeah, na nĩkĩo ngwĩraga kwĩna law ĩtagwo the law of light and sound.

Tondũ thũ icio nĩcio ciikarĩte ngĩti-inĩ ya bũrũri ũcio. Ĩĩ. Na Ngai akĩmeera ũũ, He ibuku rĩa Genesis chapter 22. Genesis 22. Genesis chapter 22. Hi. Hi. Hi.